yn cynnwys cerddi rhydd a chaeth, a'i lluniau gwreiddiol i hun, Siarad drwy het ydy teitl cyfrol y bardd Karen Owen. Y cyhoeddwyr ydy cyhoeddiadau barddas. Siarad drwy het ydy'r ail gyfrol o gerddi i mi i chyhoeddi, ond yn wahanol i'r gyfrol gyntaf, mae'n cynnwys ffotograffau. Mi ddoth yr het yr rhan o'r gyfrol uh, yn dilyn Gwyl Maldwyn 2010. Oedd hynny Rhyw gwta fis ar ôl marwolaeth Iwan Llwyd. Gwobr oedd yr het am y gerdd goffa i Iwan felly a. Mi benderfynais i fynd â'r het a'i gosod hi wedyn yn y llefydd ar draws Cymru. Mae'r 52 o lyniau, maen nhw er cof am Iwan, maen maen nhw yn cofio mai 52 mlwydd oed oedd o'n yn marw, ond yy maen nhw hefyd yn mynd i ambell i le oedd yn bwysig i i Iwan. a ond hefyd yn yn bwysig yn bwysig i fi. Melin y Cim. Un Ionawr ar lanw hynod, bydd sgotwr i'r dŵr yn dod. Daw a gwialen i eni i'r fan hon i'n hafon ni. Daw i ddŵr o fedydd iach, dŵr rafin, dŵr arafach, dŵr o addo i drwydded, Dŵr o iaith, a'r dŵr a red yn ddŵr lles go ruddiau'r llyn, yn fôr ac yn ddiferyn. Un Ionawr ar lanw hynod, bydd sgotwr i'r dŵr yn dod, i ddŵr y cim, meddai'r cof, y dŵr hwn sy â'r grwydr ynof, dŵr a geidwr pysgodyn. Daw. a'i bluen wen i hun.
Mae yna elfen, wrth gwrs, yn y gyfrol yma o dafleisio Iwan Llwyd. Tafleisio yn yr ystyr talu teyrnged, marnadu, cadw'r cof am Iwan yn fyw, wrth gwrs. Ond mae llais Karen yn hynod o gryf yn y fan yma. Hynny yw, nid siarad drwy rywun arall y mae Karen yn y fan yma. Mae llais hi'n hyglyw iawn, iawn, iawn, a mae'n llais unigolyddol iawn, a mae'r elfen lafar gyfoes yna yn dod drwodd yn gryf iawn, iawn ym mhob un o'i cherddi.
Rhedeg yn sych. Ar y llain galed yng nghyffiniau hanner nos y mae profi gwerth gweinidog ar ei ffordd i gymmu'n olaf. Gyrrwr Mansel sy'n tynnu am y parlwr godro, neu weithiwr shifft sy'n ysu i gyrraedd adra. Athro ar ei drafael o'r dafarn neu gariad ar gwrs yn ôl at ei wraig. Rhwng y llinell wen olaf a'r coch sy'n ddi-ddiwedd o sych. Rhwng fflachiadau'r dashfwrdd sy'n deud fod rhywbeth o'i le. Y mae diawlio'r ffaith fod Tesco mor bell fod Texaco wedi gadael yr anialwch yma. a Shell wedi sychu'r lle, Esso wedi heglu hi a BP wedi bygro'r busnesau bach i gyd. Yng ngolau dydd, rydan ni'n deud i bod nhw ym mhob man, yn Libya ac Iran, Irac a Saudi Arabia, yn Qatar a Dubai, Rwsia a China, Chechnya a Georgia. Rydan ni isio iddyn nhw fod ym mhob man. Yn drilio at y diferyn duaf eithaf er mwyn fy nghludo i adra drwy'r awyr sy'n sgleinio fel oel o lân. Mae hon yn gyfrol fwy personol ella na dim byd dwi wedi sgwennu o blaen. Um, ac ella bod fi'n teimlo am fwy fel fi fy hun yn, uh, yn cyhoeddi'r gyfrol yma. Dwi'n fod sgwennu i fi yn ffordd o ddelio hefo pethau. Ond yn fwy na hynna dwi'n meddwl mai nid rhywbeth hunanol ddyla sgwennu fod 'de dwi me'wl bod y sgwennu bod y job o sgwennu bo' ti yn swyddogaeth a dwi gobeithio bo' bob un sgwennwr yn sgwennu ar ran pawb sydd yn teimlo 'r un fath 'de. Oherwydd ma' pawb yn teimlo ond dydi pawb ddim yn gallu sgwennu.